Егерме өченче июнь егерме өченче ел. Кемнәр туган? Кемнәрнең туган көннәре? Янә тиз генә исегезгә төшерегез әле. Туган көннәрен билгеләп үтүчеләрне чын күңелебездән котлыйбыз һәм безгә килгән смслардан берсен Илнар сайлап Алып, инде шалтырата да башлады. Көтәбез. Шалтырата да шалтырата, шалтырата да шалтырата, шалтырата да шалтырата. Телефонда дәшсә, гел яхшы булыр иде. Алло, исәнмесез? Сәлам. Марс әфәнде идеме бу? Арза Гамире? Мхм, сезгә э, Татарстанның спорт министрлыгыннан шалтыраталар. Исәнмесез. Минем исем Илнар. Карагыз әле, Марс әфәнде. Әйе. Э, Сез бит инде э, спорт мастеры. Безнең шундый тәкъдим бар сезгә. Сарман районында э, бер э, м, хоккей командасы оештырып, шуның тренеры буларак алынасыгыз киләме андый эшкә? Пожалуйста, мөмкин. Күп итеп түләсәләр. Әлбәттә инде, анда бит инде шулай ук урыннарга да карап инде, Алла бирса, әгәр дә ярышларда беренче урыннар булса, тагын да премияләр дә өстәп бирәчәкбез. Ну шул, Зиннәтулла Хәйдәровичныкы шикеллерәк булыр инде, Алла бирса. Марс әфәнде, исәнмесез! Без сезне туган көнегез белән котлап шалтыратабыз! Болгар радиосы бу, иртәнге чәйләр. Ә, таныдым, таныдым. Ничек хәлләрегез, ничек кәефләрегез? Муханда, Муханда бергә утырган идек бит. Шулаймыни? Идәннәрдә тезләнеп, тезләнеп безнең мине карап утырган идегез бит. Менә бит. Без сезне чын күңелебездән туган көнегез белән котлыйбыз. Иң изге теләкләр юллыйбыз. Һәрвакыт әнә шундый кунакчыл, ачык йөзле булып калыгыз. Шатланып, куанып яшәгез. Ярар, ярар, рәхмәт. Бик зур барыгызга да. Вай, ничек соң тормышлар? Мөслим Сабан туенда да кайтып карап утырдым мин сезне. Рәхмәт. Ә менә туган көнегез белән котлауны кем безгә юллады икән? Белмим бит. Кыз кыз, кыз Казанда инде шул юлларга мөмкин. Юк, бу бөтен юллар Мөслимгә илтә сеңлегез Фарсия. Сеңлегезгә кайнар сәламнәрегезне җиткерерсез. Ярар, ярар. Әллә бер җырда бирәсезме? Менә Җырны үзегез сайлап алырсыз, яме интернеттан. Котлыйбыз. Гармунда уйнап, мин җырларга бик оста түгел, гармун гына уйнарга. Менә гармун уйный-уйный җырларсыз әле. Яратмысың гармуныгыз?

Беренчесен узды, икенчесен узды. Һәм Ага. куллары белән гармунга үрелде. Монда бит ишекләр дүртәү бишәү. Әстәгфирулла, бу беренчесеннән генә керде бит әле. Рожере, кил әле, кил. кил. Күзе көлә. Ә бездә хәзер уйна гармун дип атала торган тапшыруыбыз башланып китте. Юк, туган көннән дә шәп бәйрәм юк икән сәхифәсенең эксклюзив чыгарылышы. Әйе.

Уф, рәхәт. Сезгә дә шулаймы ул? Шушы моңлы гармун көйләре моңы тынмасын иде. Вай, Марс әфәнде, афәрин! Алкышлар сезгә! Марс абый, туган көнегез белән котлыйбыз, Раушания апа белән алга таба да куанып яшәгез!